Felly, Jeremy Miles oedd y Blaid Lafur yng Nghymru yn lansio eich maniffesto chi. Ym maniffesto i Ogledd Cymru yw hwn, yndyfe? 'Na gyd sydd yna yw addewidion i Gogledd Cymru? O, mae addewidion ar draws Cymru yn cynnwys, er enghraifft, y, y morlyn yn Bae Abertawe a lot o bethe eryll, a sydd yn effeithio ar bobl dros Gymru ben Balladur. Yr hyn sy'n bwysig am y lansiad heddi, wy'n credu, yw bod pobl yn gallu edrych ar y ddogfen hon a gweld beth yw gweledigaeth Llafur dros Gymru yn gyffredinol, p'un a bod e'n Llafur yn San Steffan neu Llafur ym Mae Caerdydd. Mae'r cyfan mewn un dogfen, mewn un gweledigaeth, a mae hynny'n beth positif iawn. A beth yw'r weledigaeth felly? Yym, beth, pa ddiwydion newydd sydd yma, er enghraifft? Wel, mae lot o ddiwydion newydd yma. Mae'r pethe sydd wedi dod yn sgil maniffesto y San Steffan, mae mwy o fanylion am hynny yng Nghymru, er enghraifft, yy, Traethu Incwm ag ati, neu'r Morlyn, fel wy'n dweud. Yy, neu mae hefyd, mewn ambell fan, mae'r maniffesto'n deli- delio gyda meysydd polisi lle ni jyst â polisi gwahanol yng Nghymru, er enghraifft, gyda phrentisiaethau. Felly, mae lot o... Un o'r pethau wy'n hoffi am y maniffesto, os edrychwch chi ar y pethau ni wedi bod yn wneud yma yng Nghymru gyda Llafur Cymru mewn Llywodraeth, mae nifer o'r syniadau hynny wedi cael eu allforio fel petai i'r maniffesto ar draws y Deyrnas Unedig, a mae hwnna'n Mae hwnna'n gadarnhaol iawn i ni. Ydy Llafur Cymru yn cefnogi pethau sydd yn maniffesto'r Dinas Unedig fel e, dileu ffïoedd dysgu a hefyd cenedlaetholi diwydiannau mawr? E, lle mae polisi wedi ddatganoli, e, polisi Llafur Cymru yn y maniffesto e, Cymru yw'r polisi sydd yn berthnasol i ni yma yng Nghymru. Ond pan mae'r polisi ar draws y Deddf Cyfunol, wrth gwrs bod ni'n cefnogi'r bolisi honno. Ond cymrwch er, er enghraifft, bydd 1.5 biliwn yn ychwanegol yn dod i Gymru o dan Barnett os gwireddir y maniffesto Llafur ar draws y Deyrnas Unedig, a'r dasg wedyn i Llywodraeth Llafur Cymru yw gwario'r arian hynny o fewn setliad datganoli, hynny yw gwneud penderfyniadau hunan ar sut i flaenoriaethu y gwariant hwnnw. A mae'r mae'r Llywodraeth wedi dweud y bydd y adolygiad gwariant i sicrhau bod e'n cael ei wario ar y blaenoriaethau y cywir, sydd yn gyson gyda'r setliad y datganoli. Beth felly fydd canlyniad da i chi yng Nghymru yn yr etholiad cyffredinol? Wy moyn gweld cymaint o o seddi Llafur ag sy'n bosib. Mae'n holl bwysig bod Llafur Cym bod bod Cymru yn dangos y bod gweledigaeth wahanol gyda ni yng Nghymru. Mae'r etholiad yma yn etholiad dyngedfennol, a dweud y gwir, ac ar un olwg, mae'n fwy na pwy'r arweinydd o bryd i'w gilydd, neu hyd yn oed beth yw manylion maniffesto, os ga i ddweud e felly. Rwy'n gofyn i bobl ar y stepau yn drws i bleidleisio yn ôl am y blaid sy'n cynrychioli'u gwerthoedd nhw, achos ni'n sôn am y fath o Brydain 'yn ni moyn gweld yn y degawdau sy'n dod. Gan bod ni mas tu fas i'r Undeb Ewropeaidd, bydd Llywodraeth yn San Steffan yn wneud penderfyniadau pwysig ar ystod lot ehangach o feysydd polisi, pethau falle ble roedd yr Undeb Ewropeaidd yn creu rhyw fath o safety net i ni. Dyw'r pethau yna ddim yn mynd i fodoli yn y yn y dyfodol ac felly mae rhaid ni ddiffinio y math o Brydain 'yn ni moyn gweld, a felly wy'n gofyn i bobl i bleidleisio yn ôl i gwerthoedd nhw. a wy'n gobeithio wnewn nhw bleidleisio yn blaid sydd o blaid uchelgais a chydwyddoldeb, sef Plaid Llafur Cymru. Ydych chi'n hyderus mai Llafur fydd y blaid fwyaf yng Nghymru ar ôl Mehefin yr wythfed? Wy'n gobeithio'n fawr bydd hynny'n wir. Mae mae pobl yn gweithio yn galed iawn ar ran Llafur Cymru bob dydd, bob awr o'r dydd, i i gael y sgyrsiau yna ar y stepen drws, i i gyfathrebu syniadau, darbwyllo pobl tuag ansicrwydd er mwyn sicrhau bod gyda ni'r canlyniadau gorau posib. y ymen rhyw jyst dros bythefnos.